Fin de año aquí para allá ha ore ndorohói upépe porque roimese penendive con Abel Benítez, Luis Alfonso mbo'ehára Lorenzo ajépa upeichaite mbo'ehára. Upeichaite Luis jarekua invitación jahávo algún farraha rupi ha ndajahái upérupi ñamo ñamo Jahejánte upéva tesaráipe la ñane invitación ha jaju ápe jareko compromiso con la audiencia ñande ha jaju la ñambovy'a hag̃ua la ñande audiencia-pe Luis ha upévango tuicha mba'e hína heta oĩ ohenduse la música paraguaya ha upearãngo ñande ápe jaju Luis jahenduka hag̃ua la música paraguaya la ñande rapichakuérape Luis ha iporã upéva ha upeichaite ñaiméma Mba'apo rorýpe, kyre'ỹ mbavépe ha ja'eháicha hína diciémbrengo ha'e mes de múcho traváho, de múcha fiésta, de múcha animasión ha oĩ la enkuéntro de grúpo ojejapóva, séna de fin de áño, enkuéntro de fin de áño, almuérso de fin de áño, umía oĩmbaite, oĩ kolasionkuérave ha umía ñande jaheja tesaráipe ha jaju ko'ápe Luis. Ko'ág̃a ko mbo'ehára iñambue hína ko fin de año, oĩ ñaime hína en pleno campaña electoral. Héẽ, upéagui che esaraive, ha jareko, upéa, upéanava che moandu'ái che che esarái va'ekue. Jareko hína de diferente partido político, los partidos tradicionales, he'íva hína liberal ha colorado ha otro movimiento político, Oĩmbaite en campaña hína. Entonces cada uno upe apytépe che arekói peteĩ invitación ko'ẽte día kuri ko'ẽtĩ samblápe ha aha'arã avei ajapo alguno discurso político ha ha'e chupekuéra taha'ỹntena porque areko che che rembiapo ko'ẽte día ha tañemohemby otro diarã. Jaikuaaháicha que el dieciocho de diciembre oikóta hína la jeporavo guasu para el candidato oficial. de la Presidencia, Junta Departamental, Diputado de la Nación, Senador de la Nación, Gobernador, Presidente de la República, oikóta hína la lucha interna de los diferentes movimientos políticos ko ha ko domingo y ocho pema. Ha entonces péarai hína mbo'ehára otro apuro paguasu poko oñecha lo mitã tĩ traje guasúpe Ha upe apytépe ñaime ñande, ha ndajaháinte hína la ñane kandidatokuéra apykuéri ñande aĩ jaju ko'ápe ko domingo oguasea teko viérne del folklore ñambotuichávo hína tapichakuérandi. Upeichaite Luis, ñande kokuaa ñande gusta ha ñaime pype ha heta jaguereko la audiencia la ojapysakáva ñande rehe siempre ha nikatúi la jahejávo chupekuéra tesaráipe ñaime ko'ápe Luis ha Upéicha Abel ñaepytyvõ mbaretépe ñanendive ha ñande con Luis ápe jaju ñahendu hag̃ua música paraguaya ha ñamochamamemimi ahí he'i lomitã ha upearã jaju ha mba'etekóva jahámante Abel rendápe. Ha iporã ko mbo'ehára ja'éma ko tedia hína nueve de diciembre ha ñande rrádio número ko ha'e cero nueve ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho, página de Facebook Popular Canindeyú Avei jaoíma hína yvytupepoapỹire ha ñahendúna purahéi ha upéi ñañomongetami la ñane programa ko semana-pepa mba'e la oharta ñande la jajapo hag̃ua la ñane programa de Navidad-pe oñehenduva'e purahéi ha upéi ñañomongetami upévare. Purahéi nendive imitãva Abel Sinu.

Si señor, ha'etéma oĩ chirũnguéra, mba'éicha joaitéiko pejetopa hína tapichakuéra pehendua ojepe ha pesegia hína vierne del folklore. Ko'ág̃o tapicha are guivéma ko tembiapo ha ko'ág̃ako ojareko peteĩ ñomongeta guasu hína mbo'ehára ko gigante programa navideño ko ndoikóikuri pe año pasado Ha ko'ág̃a ko jaheko peteĩ idéa, hína la depénte la audiénsia la jajapo hag̃ua, pórke ko'ág̃a oguerekóhina peteĩ kósto, hikuaa háicha dos semána la dos semanaite voi mbo'ehára la jajapóta la el doce jajapótavo, ha el veintitrés ha'éta viérne ha. Ñaikotevẽmi algúno jopói loi la jaju hag̃ua Heta gásto oguereko ápe la ñaguahẽ hag̃ua jaju, ni atýi jaju la mótope, la joapýri ni atýi jaju, ha entónse jajúva la áuto umívape ha upéi la ñane premiorãve. Ha hústamente oĩ upéva embo'ehára, ha ndaha'éi ko la péicha ndekuaa. Ko'ã ko ñande ñasẽhara'ỹi ñañemongeta la. Casa Comercial Yarakuéra nde ñañomongeta a la oreko a la Auto Repuesto, Taller de Moto, a Carnicería ha heta mba'e herería ojeherekóva aje, Pollería, ha oĩ nko algunos políticos lastimosamente oha'ãngaha'ekuéra oñeconverti paiténte Jefe de campaña aje, ñane miembro de la Junta Departamental Municipal umi aje. Ha entonces jaháta ndajatopái hína hesekuéra porque oĩ oĩ jaitividapa hikuái. Entonces a los comerciantes mante ja visita ñande. Pero opytáko la audiencia car rupe, diez llamadas jarecibíramo ha diez audio, Reporguasa, ikatúta jajapo hína mbo'ehára. Ha nahániramo katu, a lo mejor na, la audiencia oĩ ndo'utavéitama hína voi, ha entonces con la audiencia outáramo, la ñanerendúva ñandehecháva oipotáramo jajapo, ñane renoirã hikuái a la ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho-pe mbo'ehára. Ha ndorekuéiramo hikuái saldo para llamada, entonces hi'audiomi por guasa ha peteĩ diez Jarekorã upéva, ikatu hag̃uáicha upépe jañakomprometétama la jaju hag̃ua jajapo la doce hasta el veintitrés la programa viérne mba'éiko gigánte navideño. Pórke pyhareve ñande jajededika va'erã la ñañombogueta la komersiántendi ha ka'arõ pytũ jaju va'erã ápe. Ha upéi ápe el veintidos ñande ñambyatypáma va'erã, éntre el veintitrés pyhareve jaguerupáma va'erã ápe la ndoguerukuaái ñande, ñande jey jagueru va'erã. La premiorãkuéra aje. Ikapáyku la premio ichi'ĩ eterei áta ñame'ẽ ihína ñanerenduharakue ha ñandehechaharakuéra, pórke siémpreko jajapo jepi la premio porã porã aje ha pe avave lopreparáta ñande hína último prueb dia jajapo guare kon Torío Maréko, kon Hugo Domíngue, el veintidos heg̃uahẽ upe araka'e diciembre del dos mil veinte ha don Toribio Presencia-pe jajapo la programa ha jajapo akatĩ cena de despedida del año dos mil veinte con Hugo Domínguez. Py'añaita ñangavéva otopáta ñande ha ñambohasáta a'i hína. Pero ñande ko capaz jajapo hína mbo'ehára con la audiencia, diez llamadas, diez audios. Ja'ekuaa moñeime takyre'ỹ okreĩbilia jarekóta la ñane renduhára kuéra. Upeichaite Luis ha upévango ha'e peteĩ tembiapo tuicháva compromiso jaguerekóva con la audiencia ha ñandéko nikatúi jaheja otesarái pe la audiencia avei Luis ha ñaime comprometido hendive kuéra ha Ha upévango ha'e la ña'e idea jaguereko a Luis ha jaikuaángo la ñande rrádio populárngo ha'e Rrádio del Pueblo he'íngo lo mitã. Ha pévango la puévlo ikotevẽ og̃uahẽ ko'ápe ha oheka la rrekúrso mba'épa ojapóta oikotevẽhápe, entónse ha upeaha ñañemomba'emína la ñande rrádiore ñanemba'e ja'éngo péro ndajaipurúingo la ñanemba'éicha. Ha ñane mba'éramongo jahayhu va'erã ha jahayhu va'erã la programación ha oĩva entéro Luis, péva jaguereko va'erã en cuenta. Ápe niko che ahendu mbo'ehára ñande rrádiope oĩmbaite abierto. Oĩ instituciones públicas, por ejemplo, Ministerio de Agricultura, omyrõndehína karai Avillo Ortiz, Oĩ aveíngo Cenepa, che nahenduvéi chupekuéra oúrõ hína, péro oĩ avei instituciones Cenepa-pe, oĩ avei los programas religiosos. La Iglesia Católica omenondéa pe don Juvencio Miranda, don Rufino Álvarez, ha y demás programación de Junta de Saneamiento y otro, y otro programa para el juventud, por ejemplo, oĩ avei, Programa oĩ avei destructor de ánimo ave lojapo ajepi pyhareve de lunes a viernes aje ha heta audiencia oguereko heta ha'e pyhareve kai'ũhápe kai'ũhápe purahéi ha ñaime ñande los días viernes ha ñande jajapose hína de lunes al viernes la programación de doce hasta el veintitrés ha entonce mba'e upe okotáta ñande hína mba'épa ñande ñañocompartíta hína gáto-re Pe ñane combustible repyrã ha combustible hepy hína mbo'eha. Nde atu che ko ndeikuaái, pero nde reikuaa a veces hegui porque nde ko la mba'e roguata remoi'u va, ko la moto. Pero ñande ko upéva naña nañakuestionái la audiencia-pa, ñande ko ñimportante la audiencia oñanemombarete. Ha mba'éicha la ñanemombaretéta? Ñane renói al ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho. Ha ndaikatuíramo ohenói, Togueruka ñande la hi'audio ha la musicami ohenduse ahate'i ñandéve pejapóke ñande la programa de la Navidad, el gigante programa navideño opyta hag̃uáicha recuerdo la ñane programakuéra jañongatupaitégui ñande mbo'ehára hína ape computadorape la ñane programakuéra oikóagui oñepyrũ'ypýgui ñeko'ag̃aite peve jajapojeýramo'ág̃a

Rehendu ha rehenói neinteresa la ñane programa jajapo hína umi caso. Upeichaite onuvikamíva ñande ko Kápegua, ñande ko ñande ko Paraguayo ko ñandépe ñande ñe'ẽ guarani pyta la ñambotuichavéarã ha hi'ã ñambokese yvatevateve. Péa ko la hi'ã la Paraguayo ñande pórtere porque péa ko la ñande raíz relui. Ñande ñande mba'éichapa. Entonces nde reime de acuerdo la programa ojejapo la programa Navidad.

Pe ama rakã ombopu hína pe Pedro Sol Naciéntepe tuicha rove ropurahéi jepi rojotopa jave oñondivepecha sábado ka'aru umi haguãraínte voi ha'e imbarakavi ñeve ou ha rojotopa ha'éva nde kuénta ojaopa'ãma hese mbo'ehára ropurahéi jepi. Ropurahéima guéru. Ropurahéima. Entonces che irũnguéra opyta pende kárgove, cero nueve ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho, Domi Casio ojapoháicha, kuimba'e ha kuñágana pehenói ha ndaikatúirõ pehenói, Pegueruka ñande la audiomi la WhatsApp-pe, ha lo mismo nde rove rorrecibi-ta ha ro roajunta-ta ojehe, ha lunes ikatuguáicha ñañepyrũma jajapo la programa ha martes, miércoles-gui jañamombe'úma hag̃ua la ma comerciante-pa la oipytyvõta la ñane programa ajépa. Upe áre ore romba'apóta hína profesor Lorenzo-ndi, heta trabajo oguereko ahí nesẽikuaa hína maitei imba'apoha rendápe aja ha ha'e a lo mejor omboyke'imíta rei upévape, Ha oĩva ko chendiega otro ñane amigo ahí aja Carlito Ramírez kono ñane gamo'ãi'úi chégui. La chégui okorre hagua hína la Oĩ Abel-pe. Eh, oĩva ningo Abel. Ha entonces ko oĩmbaite hína, ñaimembaite ko ñane. Ha entonces chirũngue apyta pende cargo-pe al ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho. Audio osea katu llamada. Purahéi rory porã amigo Abel ha jaha ma'ẽse Viernes del Folklore.

Ha'etéma oĩ chiruguéra pe añehenduetéma oĩ mbohapy purahéi ha ultimoitépe oñehendu la hermana Vera planta de loke péva ko umi imadre selva la heraiteina ha oharta chupekuéra una estrófape ha ndopurahéipaiva hikuái pe Héẽ, la hermana Vera, una de Troja ohartave. Ko'ã correntina hína jajopa Luis. Correntina, correntina, ja iñakãmo otimimíma hína che arékuri Luciano Ramírez. Jaikuaáma ro'y iñakãekuéra helada aí he'ise. Ha iporãite guachiruguéra ha mba'etekópa ñe'ẽime hína audiencia la ñane programa gigante navideño. Heta tapicha ko orrecibi va'ekue premio porã porã ko.

Ndaikuaáirõ che peséne, péro la mba'éichapa la héra pe Abélngo oikuaa? Heẽ, ka'ajúgio. Heẽ, ka'ajúvo oje'e chupe hikuái. Algo ka'aju amoite aja la ínamo nde ko'ã otro la mokõi ka'aju ivoto írõ. Peséne, péro ñane amígo upéva la ajotopa hendie ko ha ñemongeta tuichápe roime kuri ha ñande salúdo chupe ha he'i che kuri oho hague hasykatu kuri ha oho Paraguaýre, oho Oñeinterna upérupi ha ou jey ja imbarete jey mou ohína hese. Aipota ja oĩetéma oĩpa la candio Florentín el caballo sino upeichaite ha ñande ja komotove otro caballo he'ína nde propiedad oĩháva caballo ayala sino. Ha iporãite tapichakuéra, entonce ñaime ko'ápe ha ñahenó yvyguaigua el amigo profesor Micasio henoiháichaiténa tapichakuéra ñahenó ikuña ha kuimba'éva. Ha oñatũ jaruka la ñande audiomína y la ñande whatsap-pe, la ñande saldomíramo vaje ha entonce ja'e la ñandedutaha la programa de Navidad, jajepotaha la oiko. Péva jajapóramo jajapóta del doce hasta el veintitrés. Entonces chiruga tuicháta la compromiso después de las elecciones internas ñaime jeýta oñondive'ekuéra diecinueve opa aja diecinueve tama chĩva opa aja último semana imagina del del mes del programa para la navidad. Entonces domingo hasta la veinticuatro entonces domingo la veinticinco, veinticuatro sábado entonces veintitrés último Ñajapóta viérnes ha sábado pyhaheve lo mitã la ipremiomi orretiráta ha omparti hag̃ua la ifamiliakuérandi ka'aru pytũvaje. Opodepende la audiénsia hína. La ko'ág̃a último skrutiño jarekóta nañakompletáirõ la diez llamada, diez audio, entóse automátikamente ñakortaitétama la prográma pára la Navida. Péva lo mitã ja ñeiméma upe ápe. Entonce uperiré mba'e lo mitã he'i ou ñande katu mavẽime. 0985 95 95 88. Ha ko campaña electoral ko mbo'ehára por lo menos odividipaite lo mitãme hína ha hetaiterei niko oĩ ko ko'ágã ko ndahaveimaima guaréicha. Oĩ pe lista abierta ha cada uno ja. Ndaha'evéima la de punta a punta ha i'a la mitad. No, ndaha'emo'ãvéima ha ndaha'evéima ha ndaha'emo'ãvéima. Ha che la añanduháicha cada uno ojapo hína la icierre de campaña, i ultima reuniones, i oĩ ko'ápe junta municipal, junta departamental, oĩngo convencional, oĩngo para diputado, para cada uno oprepara hína la ovotarã hese. Entonces cada uno oreko la icierre de campaña Ange pyhare Eliodoro Ruiz orekókuri ko'ápe ñande Barrio Primavera-pe, ha upeichapaite hína mbo'ehára, por lo menos ko umi che rupi la ñande audiencia sa'i jareko hína, péro oĩma hína ñane renóia. Buenas noche. Ha tekóvio hína. Mba'e la pórte amigo. A ver, la unapa kóva jey rohenói Dionisio Cabral Rotela. Ha la pitande ka'a ñoĩ reparticipa la. Mba'évio Dionisio Cabral Rotela mba'e reikomi, che a profesor Lorenzo nesaluda.

Pueblo del recuerdo Caraguataývio. Entonces Dionisio nde reime de acuerdo la ore programa de Navidad rojapo jeývo. Vale. Oĩetéma amigo. Fuerte abrazo y saludo a la familia. Gracias igualmente compañero. Ha péichama hína momby'ygua mitã ñanehendu hína. Laguna Pakova pe ave zona Tacuapi camino a Acepa rymápe tape ojafalta primero akue ypápe tapére jahávape oĩ la py'a La Hoga. Héẽ, péicha oĩ hína, upéi pia oĩ hína. Karai servidor. Sí, ha ka hablar kuéra ko hénte rregular porã hína. Ha por lo méno ára reheguakuéra hína peteĩ che kichiha arekua káma yvypytã otoo. Ani hína upéicha añasẽ jeýta upévape violoícha. La Reina Cabral, amoete karai el año óga ykuetépe oĩne calle mil quiniéntope. Upéva che kichiha posiblemente ko'ã rehegua hína porque upéi olávo oho va'ekue. Upéva upe lugar gui olávo. Ha ipuñatka'ai porã che ára róla pe kristiáno reko porã. Ndaha'éi ku he'íva ku lo mitã, ndaha'éi persóna edokára, ndaha'éi ku enfrénte hova mokõi. Manduvi nde ikuarahy porã iñakuécha rombyepotýta garróte vichínagui. Ha mba'éiko pe Cainai ótro he'i Israel, ou ne rendakuépe hikuái. Ha upeichaite sirũ ha iporãite ko tapicha, ha javy'áko oñondive péicha la ocho ka'arõ pytũ ha cuarenta minúto, he'i sirũnguéra ha ñahenói puru mitã, cero nueve ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho. Jaruka puru la ñande audio la kuña, la audiomi ha mba'épa peje.

Ha ahendusévo la vida continúa chápe. Héẽ, la vida continúa. Gracias. Oĩma amigo. Ha peichaite lo amigo, oñepyrũma lo mitã ohenói nde mbo'ehára. Ha jahána Belendápe ñakomplase la pedido musical. Ha ha'e upépe oguerekuágui hína, entonces oĩma hína anotado. Ha jaje'óima ne renda pe amigo Abel, ñahendu jey upeichaite iva purahéi rory porã Viernes del Folklore.

La vida continúa erénte chupe, he'i. Ha upévako ojapo va'ekue che hélio oro roĩ, roho Paraguaýpe ha oke ha'e la líñape, ha terminal-pe la oguejy arãpy, ha ore roho Moladó la tres potáma ha moõi ja'e Liza, Uruguáymava. Mandu'i ndaikuarahy porã iñakue, che rombyepotí tagarrótegui hinave. Ha

Okẽ la línea mba'e momby'ýva ha oguapy cheheguípe ha okẽ ae. Ha orojuve, oroju. Che acháko ojeseteíma la terminal-pe ha noaguãhemo'ãi. Upéi la chofer-pe aporandu he'iche ñande ko jahasapáma ñaiméma Villa Elisa, Villa Aurelia aemo jaha hína he'iche. Ha omopyta ha amombáy la che socio oguejy ha amoĩ ñande jajagarra jey otro línea he'iche. Y sí, señor, la vida continúa he'iche. Apa, che cincuenta ojuhu joka che ko Itavy'a. Ha pe ala he'i hína la dúo Juan Cabral. Ha iporãite che irũnguéra mba'etekópa oĩta, mba'épa oikopa pende hegui en la audiencia de viernes del folklore, mbohapy amo ja'ekue hína la llamada la. Noñemanifestai la ñande ka'aju che. Héẽ, noñemongu'eiete la ñane amigokuéra, amiga, ñande kavajukuéra, ñane yva burro, ñande mburika, no, ndoku'eiete hína la ñane programa ojerura ñandéve.

Ha pe paráme ñande rembykymi Abel pe Tori omarẽ ko'úvo domíngueme oñe'ẽ'õ guare, ápe ñañe'ẽ'õ guare hína kue ñane programa dos mil veinte mbo'eha Lorenzo, jajapó'õ guare pe cena de despedida del año ha ñahenduve napurahẽimi ha prepara aja ñande

de diciembre sirũnguéra. Péva la ore pedido ha nañakompletái ko'ág̃a la pedidoko ñañembotavýtante chugui aĩ ha nañañembotavýtante ha la jajapomo'ãinte la programa navideño. Ha upépa aja ñande Abel hína ko iporã ñehendu jey puro ñehendumína ojapo va'ekue José Dolores Colmán ha ojapo va'ekue Mirna Antonia Martínez purahéi Mario Alfonso Los Zorzales de Ka'akupe Opurahéiamo ñande ha ñe ta programa, upéicha avei ikatu ñehendu hína programa de Navida, música para Navida, Grupo Sembrador, Paraguay tres, ha ñehendúgui purahéi ha upéi katu ñahendumi ág̃a ñane programa último dos mil veinte peguare.

Noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho ombo'ehára ikatu hag̃uáicha he'i ñande hikuái jajapo jeýtapa la Navidad rehegua la programa ág̃a el doce guive hasta el veintitrés ni ambo'ehára. Upeichaite Luis ha ñaha'arõ la audiencia ñanerenói ha ojerure ñandéve ha ñaneakompañápa

Mucha grasia la henoide Aníbal isalúdo ne famíliape entérope. De nada, igualmente gracias. Ovale. Mba'ete kóvape añehendu'imíla ñane programa. Héẽ, ne noĩmbáiti hína. Héẽ, ha mba'etekóiko la che kuenteo raikote'ẽ ñahendu kamío ka'i Aníbalpe py'aja, oĩ mba'aja la ñane. música, ñane programa ha péicha ko chiruguéra ha ñande ko el doce vi ñañepyrũse hina hasta el veintitres ha pe ala ñane sueño hina. Opa gotyo ĩ compromiso pohýi jaguereko alui hina ha ñandéve ña solventádapa la jejapórõ hina ha upángo ha'éta gotyo ĩ compromiso con la audiencia jaguerekóva upéicha ñane renohẽaguéichapa ñane amigo amoite Santa Paraje Luisa y ha upéicha avei Amoite lagunapa kovágui ha upéiva ambue hendágui ñanerenóiva ha ñandéko ñaime al tánto pearã Luis, ñandéko ndajahekéi la jagastáva síno sólamente la audiénsia tojerure ñandéve hetaiterei prémio porãngo algúno la orresivi va'ekue kuri ha entónse umíango ome'ẽ'arã la aliénto ñandéve.

Toma'ẽ ko mbo'ehára. Oĩma oñe'ẽ hag̃uáicha Luis ha'e ha che salúdo chupe jey de vuelta don Toribio ha bienvenido al programa don Toribio. Gracias Luis, gracias profesor ha avy'aiterei ajuhaguére pende rendápe ko ka'aru pytúpe añépe aña compartimío ha Tuichaiteímako ko pejapóva hína la audienciakuéra ndive ha ahendu jepi voi kaa ijami chéve ajépa ñande programa ahendu ha comparti vai ha heta oñehendu Luis ha Rosol ha iporã upéva ñandeko ñaikotevẽ mba ojuehe ha pe trabajo pejapóva pevénko incomparable porque por voluntad propia avénko Ndaipóri la ja'e chupe jopói mba'e ha péro pehayhúgui la rrádio, pehayhúgui la ojentekuéra ha peme'ẽ pene tiémpo ha péva otuichaiterei mba'e. Ha la hénte ja ojepokuaa mokõi porke nde rejapóma unos kuánto áño voi Luis ha nde avei iprofesórhina ha péva orembovy'a ha

ha la ja'e chupe ñemuha rendakuéra okolabora ikatu hag̃uáicha oĩ la prémio. Ha péva tuichaiterei mba'e Luis ko pejapo ape'ẽsĩ ningu guarani ko'águi ni peẽ pe ko ja'e chupe ñande ojentekuéra ñande ñanderayhúva o ha especialmente peẽme ajépa ome'ẽ ha upe aja distribuí jey ñande ápe. Entonces péa áre che agradecimiento ndéve Luis ha ndéve he'i Profesor Lorenzo. Upeichaite Don Toribio ha che ko ha'ékuri Profesor Lorenzo-pe jajapóko kuri pe campaña-pe ñande ñamo celular pyahu hag̃ua ko ñande radio ha ha'e mbo'eha Lorenzo-pe che la ndoñekolavoraiamo ko año-pe la ñande radio nañamotelefonopyahuiramo, ndajumo'ãi ajapo la gigante programa navideño Ha'éko idontorio, ha ha'etéko upéva lo mitãme oñatõiva, ha sapy'aitépe lo mitã omoĩmba la ñande rrádiope la iteléfono repyrã, omoĩ lo mitã Cristian Domínguez tojogua la káblepa áudio ha iñoitépe ojoguákuri. Ha entóse upévare mbo'ehára ndive oñomokyre'ỹ jey dontorio kesĩke la oyénte ohayhu ra'e la ñande rrádio, ha ko'ág̃a ko más de cien partisipántema oguereko, más de cien ári más oguereko. Ko'ág̃a lo mitã ha'ete ku Ikãiguetõ hína notorio, nohenói guasúi hína, péro ikatúko oimeve lo mitã okareramíti ibatería mba'éhina ojeprepara hína ohenói hag̃uáicha, ikatu hag̃uáicha opartisipa la ñanepremiorã. Mokõi mbohapýipi ndomaguata ñande, heta prémio porã jareko. Ha entónse tapichakuéra odepende pende héntema, cero nueve ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho. Perukápy la pende áudio, pende mensáhe ha peneñehenói ápe roime don Torío Maréko ha oĩ don. Lorenzo Galeano, Abel Benítez, Luis Alfonso, ha'e penúltimo día del programa, penúltimo día del programa si no, ko'ẽrõ oñamohu'ãta la ñane rembiapo El Gigante programa navideño maitei Vanessa Michel rehenói hína. Buenas noches los amigos. Eh, chépa ohenói niko pyahu a participase la sorteo. Mba'éichapa nde réra amigo? Freddy Vera. Freddy Vera. Sí. Ha pe mbo'ehára Lorenzo he'ikánte hína último número de su cédula, he'i. Setecientos enteros. Setecientos enteros. Sí. Ovale mitã Freddy che irũ ha quiere decir que pehendu upéina la ñane programa, entonces ñamombe'u, ñamombe'úkena ñane amigokuérape ha ñane amigakuérape nde imehagui, tohenói tapichakuéra toparticipa, porque último ko'ẽrõ jarekóta, tei aja Penúltimo día, ko'ẽrõ ñamohu'ãta ha heta prémio porã jareko jakomparti hag̃ua ñane ñemoñarekuéra ndi'ág̃a el veinticuatro ka'aru pytũ. Aguyjéntemi amígo Freddy. Ha che avei ndéve los amígo. Luis, Facebookpe jahechávo. Vale. Facebookpe jahechávo ápe ñanderecha hína ñanerendu hína Profesora Juana. Ha'éngo ápe ko Kuru Guatyguá péro oho imemby oĩ pe Alto Paraná Iruñare ha oruka ñande la mensáhe he'i ñandépecha. Hermoso programa saludo y abrazo desde Iruña Alto Paraná y feliz Navidad y un próspero año 2021 y muchas bendiciones upéicha avei ñande rehecha hína che rajy Rosy Galeano saludo chupe ko programación guive ha avei Toribio o comparti avei la ñande programa. Ñane programa ha'éngo heta iñamigo avei ha okompartíma avei ha entonce ñande saludo jey la iñamigokuérape. Ko Ale mbo'ehára Lorenzo ha ñaime kuaave tapicha hína ag̃eite oguã heta ñane rendápe Hugo Domínguez he'i kuri outaha ha'e oúma ha'e voi ogueru la premiorã ha'e voi ogueru ha entonce che irũnguáne ñane renói jeýma lo mitã hína maiteipa angirũ mápa ore renói

Ha'e che vecino ha'e ha ohecha ha ohendu hína Internet-pe, ni mba'e tekóva ontorío hína. Iporãitereíngo Luis ha javy'a apesa opartisipa lo mitã hína ñe'ẽmbyry hapeágui iporãha heta osuma oho ha'ekuéra ha ape'águi igústo. Pe audiencia cada día oñenerenói, oñomboty ñanendie ha jajapo hendivekuéra la programa rupi. Jajapo hendivekuéra ha mbo'ehára oúme umíta ñande la ome'ẽva hína la ijopói ha oñeaumentave kuateria David día ha ome'ẽta vai la i premiorã ko'ẽrõrã he'i. Entonces iporãvéntema pe hína mbo'ehára. Ñanerenóima lo mitã hína oñeñangue. Mba'eteko amo'ẽhapeacha ha péala jajaposa jey nomo'ẽhára. Pe ha'e hína Luis la programación jajaposéva hína con la participación de la audiencia ha sa'ĩngo la ñane renó ña Luis hína ha ndaikuaimíla mba'e óramapa. Ha ko'ág̃a ko ya la nueve ha hakuetemíva hína ambo'ehára ku hína. La nueve y diez he'i. Nueve y diez. Ha sa'y peteĩ hína. La número teléfono jarekóango ha'e hína cero nueve ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho. Upeichaite che irũnguéra hína ha Radio Popular Canindeju tapichakuéra ko'ág̃o heta tiempo mba'ápe jajapo la programa ha entonces ko che irũnguéra

No ave bendigo oĩ. Mápa nde hína amigo. Fernando Cardoso. Fernando Cardoso. Sí, a participa nde la nde torneo. Toma, orengo rove ore pedido hína Fernando peipota para ojapo la programa upéva hína la ore pedido porque ore rojapo va'ã lunes ndive. Héẽ, lúne guive la ojapóta la programa hína ha peipotáramo ojapo ojapóta ha pende pejerure óga nahániramo ko ñañemokirirĩtante chugui. No, heta ñande rembiapokuéra hembiapo. Héẽ, ha jajapóta pues, Don Fernando. Mba'eporãhe'ipa ahenduse, Don Fernando? Héẽ, yvy ahénomi. Rami ñore. Sí. Eh. Ovale Fernando, añarõhoitéma ne Abel. Oĩpa iko la yvoty ajenomi la emokunu'ũva. Ha oĩpa hína orilla. Oĩpa hína orilla he'i. Ovale. Jale Abel ha purahéi rory porã ipóramo oĩvépa ñama, mba'e la porte va'ãipa nde hína. Eh, oúi ko hína. Héẽ. Ha iporã che irũ, ha pesẽite. Ha upévango ha'e hína Luis la, upévango la ñande sistema de trabajo ave Luis ha ñandéngo ave ñande gusta la música paraguaya, ñe'ẽ guarani ha upe arekávo jaju ave ha ñane moirũ mbarete ave ñane irũ Abel ha upéicha avei ñande jaju torypavépe jejapo ko programación Luis. Upeichaitéinama mbo'ehára ha ojejeure ku yande mbo'ehae don Aníbal Vera, che ko enterove aikotevẽ. Ha peve katu ko'ág̃a Abel pe pejeporekami ñande peteĩ chamamé establecimiento yvyraromi, pe'avyrava'ekue don Porfirio Urrieta Brite Martínez, segundo volumen, de los Triunfadores de Kuruguaty, Gervasio Candia Iñakorreõme ha Rosalino Brite Mbarakápe ha Pascual Martínez mba'e purahái mokõiháme osãke peteĩháme aje ha ñahendumína ha upéi hapykuéri ñahendupa la música kuéra Ja'ekuaa guie, peichaite he'íva ñahendume'ẽ establesimiento yvyraromi. Con este chamamé ligero les dejo se maitei como recuerdo de amigo establesimiento yvyraromi.

Ha upeichaite chirũnga yvoty ahenomí he'i pe ñane angirũnguéra ojerure hína mbo'ehára ha entonces ñahendu jahávo ñane rembiapo Viernes del Folklore oñemongu'éma lo mitã hína mbo'ehára. Maitei che irũ mba'e la pórte. Iporã jey ha hese rei

Ha japyta ta'anga ñakomenta'imíha mba'épa upéi jajapo ta'anga mbo'ehára ha ja'e tapichakuérape kẽ javy'aite hague ñarenduharakuérape. Ha próximo ha ko semana oúvape jajapokuaapaite ta'anga ha Ñajahechamba'etekóva la ñane situasión ha ñañepyrũ hag̃uáicha la programa ỹgã mbo'ehára. Entonces Tupã Ñandejára tapenderovasa entre ovetéva feliz fin de semana ha roju jey peẽgueva ne rendápe. Aja upéicha mbo'ehára. Upeichaite Luis ha ja'e aguyje entéro ñanerenóia ha ojapysakakue ñanderehépe ha ja'e chupekuéra hasta ótro moménto.